Namni akka kiyya afaan taa'ee of dagate. Dammaquu mala yoo rabbiin biraa taate. Rabbiin hin taasisin warra of dagate. Nama waan uumame follaalee salphate. Waa milkaa'e namni duniyaatti of yaadate. Imala akhiraa mala wal gaafate.

Hordoftoonni Islaamaa waan arganne qabna. Tola Rabbiin nu tole wal yaadachiifanna. Waan arganne beeyne waan dhabne barbaanna. Mee gurra naa kenna dhiira dubartiin laayee keeti galanni.

Murteeffame gariin akkuma dhageessan haalli duritti beekamaa turre keessa keessummaa jiraatu biyya namaa keessa akka naannu waamaa turan yaabboleessa kana jijjiirame bara dabre keessa muslima Itoophiyaa jechuun mirkaneessan bara dabre kana paarlaamaan murteessan Galatooma marti keessan warri deeggartanii ilaahee keeti galanni. Amma sordoftoon islaamaa waan argate dhimmoota dinagdee wajjin wal qabate shira sirnoonni dura duratti raawwate akka uummanni islaamaa dinagdee baqate taa'u godhee seeraan tumee ol kaayyate Kuusaa horii baankii ribaadhaan dhaabbate liqeeffachuun haraama rabbitu seerate. Kanaaf musliimoonni liqee irraa lagate waan qabu achi kaa'ee gala harka marate. Garee warra bitaa diinagdee dhuunfate horii ummataa fuudhee bitee gurgurate. Kophaa bal'ifate soorome hangi isaanii laayii keetti galanni. Seera bu'uurri isaa zulmi irratti hundaa'e shira ummata islaamaa irratti dur qindaa'e gaafii bara dheeraa ukkaamamee taa'e qoqqobbii dinagdee diinni nurra kaa'e baruma dhiyeenyaa kana nurra ka'e. Baankiin dhala hin qabne ummataaf murtaa'ee sochiin eegalame eega mirkanaa'e galatoomaa warree waan kanaaf qabsaa'e keessumattuu kanneen dur bu'uura kaa'e seenaan dagatamne ta'eera galmaa'e Eger ragaa ta'aafan dubbadhee kaa'e dirqama waan ta'eef yaadachiisuufani ilaahii keeti galanni. Bara dabre keessa kana waan arganne dhimma gumii islaamaa kan duraan dubbanne warri nuuf hordoftaan sin galateeffanne dhibee bara dheeraa kan falmataa dhufne. Warra dur aangorra turan jijjiirranne xiqqaatus guddatus hooggansa muuddanne warri mijeessitan isin galateeffanne asirratti wanni dagatamuu hin qabne akka jecha afaanii salphaatti hin argamne as gahuu kan akka laaftuutti hin fudhanne warri gamni xiqqaan itti hin kaffalamne yoo akkasitti hubanne firkattee gachuun ilaahi keeti galanni.

Dhimma gumii Islaamaa bara dabree keessa jijjiiramuun isaa akkuma dhageessan warri bakka buutan martuu na dhageessan amaanaan ummataa seen harka keessan eessa akka dhufne beeytu marti keessan adliidhaan tiiffachuu taajumaa jabeessa bakki isin teessan kun bakka silaa dheeysan. Sahaabonni nabee akkuma dhageessan aslaafu saalihiin warri booda keessa diqqoon akka ummataa firkattee balleessa jechuuf bakka hooggansaarraa fageessan garii amiira faa dirqamaa murteessa Isin jabeenya sii beekaa birka keessan rabbi isin haa tiisu mootiin irra keessa eeggataa gaggeessa hanga dandeessaniin ilaahii keeti galanni rabbii nama nawaa malee nurkan keenye tola rabbii keessaa eega birkaan geenye akka of daganne bakka malleen keenye. Dubbiin akka laaftuutti dhufe as hin geenye maaltu jira ba'aan diinni nurraan keenye keenya ba'aan dachaadha yeroo himantuun keenye baga rabbiin lubbuu harka namaan keenye taabuu nan bifne bakka yaadde hin geenye warri daba nurratti hojjette se hin teenye wannan gas dubbannee gurraa walii geenye akka jabeeffachuu qabnu amma dandeenye.

Kana miti dubbiin waatu duuba jira warri waggaa soddoma nu hoogganaa turan uffannaaf tolfannaan nu fakkaataa turan. Nurratti ijaarratan warra amantii biraa dhageetti osoo hin taane ijaan argine mara jara duuba taa'ee nurratti as micciira. Duraan dhokatanii jaraa wajjin turan jarraan goorraa kaanaan baan fuula dura. Hooggansi jijjiirame keenya moo kan jaraa hanga shakkinu keenya iyyan bakka mara. Taaziyaarra turan baargamaa gamanne ilaahii keeti galanni.

Namni waan sodaatu hin qabne nammaata. Ijaaruu irra diiguutu isatti dhiyaata. Gochi jara kanaa immoo feene ulfaata. Dhugaadha jallinni bakkayyuu jiraata. Jallina yoo jedhan wallaba akkaataan. Kan hooggansa amantii moofni ulfaata. Uffannaan fakkeesse jecha gocha maata. Ardii waa meeqa baata akkuma argaa turtanii laayee keetti galanni. Kiyana da wani kana hunda qabu gareen sirna dabre waliin nu azabu namna meenya isaanii arge shakkiin dhabu ummanni kun ofii shahadaa numa qabu Nama jechisiisa haalli jarri qabu ummata islaamummaa utuu mataa qaqqabu bara meeqa taa'e utuu ummataa zabu badii jarri hojjataa ture amman qabu kophaa miti dabu amantii biraa qabu amma yeroon taa'e waan jaraa sabu silaa yakka hojjatan gaafatamuu qabu

Kursii mi'eeffatee hangumaachi ture te zulmiidhaan jalqabee zulmiidhaan xumure ummata muslimaa ajjiirraa uggure warri dhaquuf dhufe waan qabu gurgure naannoo hunda keessa amna qaxxaamure akkuma dur baretti horii ummataa guure ajjeesin arganne biyyoteela ture. Galaa fide fixee gale garaa mure hammeenyaan xumure akkuma dhageessanii ilaahii keeti galanni. Nagiyoo kan nama zalamtu hammeenyaan biyya lafaa yeroo gabaabduudhaaf teenya. Maaluun jijjiiramaa xumurri isaa keenyaan abbaa fedhe buusee baasa rabbiin keenya. Harka duwwaa duniyaa tasbaanee fakkeenya boris harka duwwaa deemna guyyaan keenyaan. Hiree biyya duniyaa dabareen si keenyaan gariin carraan gorabbiin sirka keenyaan. Miidhaadhaan beekamu mallattoo jabeenyaa ati miti wallaahi booddeensaa xiqqeenyaa.

Ilmi namaa gaafa waan sodaatu dhabu waan jiraatuun malee waan jiraatuuf dhabu du'as gaafii rabbii borisaa jaan qabu yakka fedhe hojjechuun waa tokko san dhibu akka waan duniyaarraa umrii dheertuu qabu hiree argate maraa nammeenya kasabu hundaa beeka rabbii waasa jalaan dhabu jallataa jallisaa miskiinaa zabu

Bara dabre biyyeen arganne boqannaa rakkoon dachaa ta'e wal faana argamnaan nageenyi nu deeyse balaan babal'annaan rabbii keenya biraa araara kadhannaa yakkatu baay'annaan argama rakkinni ilaahii keeti galanni. Haalli biyyi keenya dhiyoo keessa bahee tasgabbiin nu deeysee dhabne bakka bu'ee dambaliin jeequmsaa biyya waliin nahee waan ni taha yaanne wanni hedduun ta'e balaan babal'atee naannoo hunda wal gahee akkuma dhagaa ture wanni ta'e.

Haalli bara dabree biyya keenya keessa taa ture marti nama shororkeessa. Wanni isin agartan wanni isin dhageessan balaa harka namaatiif uumamaa wal keessa ta'ee bakka tokkotti argamuu tammeessa. Wayita akkas biyyi keenya jirtu rakkoo keessa samiin rooba gu'ee naannoo adda addaa keessatti hongeen biyya miidhee akkuma dhageessan beelaaf dheebuun namaaf loowwan itti ammeessa araarama rabbii kadhachuun ba'eessa. Yaa rabbi haala qilleensaa nutti nammeessini ilaahii keeti galanni.

Dur dubbate Rabbiin waan balaan uumamuuf fabimaa katabat aydiikum kan qur'aanni himu abbaan of rukute waa of hin dandamu jedhama mamma isaa yeroo dubbatamu badii malee Rabbiin makluuqan dallamu gariin ni mul'ata gariin yoo dhayfamu keessattuu bara dabre zulmiin hojjetamu

Kun dallansuu rabbiiti uumaa shakkiin qabu jeequmsaan marfamnee tasgabbaa'uu dhabuun. Caamsaan nutti bu'ee rooba nurraa qabuun nu biraatu hin dabine samiin nutti hin dhabu. Waa malee nun qabu rakkinni dachaani ilaahii keeti galanni. Waa malee samaa'iin rooba nuun dhorkanne rakkoon dachaa ture garuu hin dubbatamne haalli bara dabre keessa dabarfanne biyyi nagaa dhabee tasgabbii hin arganne nageenyi nu deessee bakka dhaqedhamne karaa tokkoon rakkoo nageenyaa mudanne gama biraatiin soongeef saaxilamne martinuu waa malee nurratti hin argamne dallansuu rabbiiti waan shakkamuu hin qabne.

Seenaa nabi Muusaa keessa waa dubbata. Banii Israa'el keessatti waa mul'ata. Rakkina uummataatiif waan ta'e sababni laayii keeti galanni. Bara nabi Muusaan ergaman keessatti hajiraatu nagaa rabbi isaan irratti. Hongeen bu'ee banii Israa'el irratti nabi Muusaan biyya waammata walitti. Rabbiin kadhachuudhaaf yaa'anii lagatti wal gahee dhaabbatee dhiiraa fi dubartiin kuma torbaatamaa jedhu lakkoofsatti. Luuwwan haadhaa fi ilmoo fageessan walitti gamaa fi gamanaa walitti marratti balaa karraa kaasuu fi mata rabbitti. Kadhataa oolanii dide waa tokkitti, roobuu miti duumessaa'uu dide lafti. Muusaan shakwaa dhiyeeffate Khaaliqitti, Rabbiin himeesatti waan hin qeebaliniif ilaahii keeti galanni. Sababa isaa himeef mootiin ardiif samaa, ummata kee keessa jira jallaan namaa. Waa balleessaa ture waggaa afurtamaa, Isa of keessaa baasi roobni siif argama nabi Muusaan dhaqee lallabe ofuma. Yaa namticha rabbiin siin jedhee akkama. Biyyi sababa kee maaf hongeedhaan dhuma itti yee dadhabee ba'uu dide wama. Yoon abbaa ta'e baruuf hedduu nama eeguun dhabuu garuu waan baane tasuma.

Osoo namtichi hin baane roobni dhangala'e samiin gadi dhiisee dachii waliin ga'e abbaan yakkaa hin mul'anne eenyuun akka ta'e beekamuu hin dandeenye ta'us haajaan ba'e dubbiin kun nabi Muusaatti gaafii ta'e. Rabbi isa gaafate maalii bakka ta'e himeef rabbiin namtichi biyya keessa taa'e badiisaa ta'uu bannaan rabbi isaaf dhaga'e kanaaf roobni roobe ardiin qabbanaa'e badiin ilmaan namaa yoo hanga fedhe ta'e toobannaan isaadha gooftichi ol ta'e wannan kanaa sa'eef yaadannuufanii laayii keeti galanni. Muusaan akkanatti hin dhiifne dubbii sana namticha badiinsaa ta'e hunda kana nama ta'uu baan isaa qeebalamteef sana na agarsiisi jedhee rabbii isaa gaafannaan qulqullaa'e rabbiin mootichi olaanaan akkas jedheen gaafii nabi Muusaa sana. Hanganni waa balleessu waggaa hunda kana dhoysee narraan gahee jedhee yaada manaa. Har'anni toobate gara kootti dhufnaan maaliifan dabarsee har'a sitti kenna jedheen rabba laala nus waa har'aa barannaa. Gabrichi badiisa amanee itti dhufnaan dhoyse irraa qeebaleef mootichi olaanaa. Sataree mawlaanaan isatti dheeysinaan ilaa'ee keeti galanne. Akkas nama satara mootichi aalamaa seenaa kanarraa waa hedduu baratamaa badii yoo baay'atee biyya turaafamaa.

Yaa obboleewwan ergaa kiyya naa dhageessu annan nafsii kootiif isinii dhiyeessu. Haalli bara dabree waan nama yaaddessu waan tolu na garsu waan gaariin na geessu baaftuun keenya rabbiin kadhachuu jabeessu. Rabbiin qudraa isaatiin nu haa tasgabbeessu hojii gaggaariidhaan isatti of dhiyeessu. Akka rabbiin balaa nurraa qabbaneessu. Yeroon kun kan namuu keessatti of sirreessu khayrii tattaafachuun waanuma dandeessuun waan nuun tolle rabbiin nurraa fageessu rahmata isaa keessaa nu haa tasgabbeessu. Nurraa haa gaggeessu waan nuuf hin tolinii ilaahii keeti galanni. Rabbiin duwwaa namarraan kaa'u rakkina of bira barbaadu dadhabuun hanqina yoo rakkoon argame qofa maaf gaddina wanni balaa biyya tarkeessu jalleen haa bara dabre wanni mul'atu bal'inaan zulmi ummata nagaa irra gaa'uun argina kun dallansuu rabbii ta'u maal shakkina. Itti gallameenyaa booddeensaa salphinaa gocha dirree jiruun moggaa marsinaa kottaa gariitu inni abbaadhaaf galchinaa nuti kummaa raginaa dachaadha zulmiin ilaahii keeti galanni garee durmuutannuu qabu waa jeeksisu jarri loowwan jaraa nurratti dheechisu fakkeessuuf tokkummaa kijibaa weeddisu. Qawmii jaarraa tokkoof cinaan roorrisu. Kaayyoo qaban dirree baanii beeksisu. Sirna abbootii jaraa nurratti deebisuuf. Tattaaffiitti jiru garuu immoo hin deemsisu. Hin dhoyfanne ofiif himanii beeksisu. Akkuma dur har'aasee waan jarri gaggeessu. Hangargaa turre qofaa kan hin siyoteessu. Lubbuun namaa jaraa bookee ajjeesuun geessu.

Hongeenis nageenyi sababni dhabameef sababa ta'uu mala wanni hojjetame. Dulmii bara dabree keessa raawwatame nama lubbuu qabu harkaa miidhidhame. Qoraan funaaname gaaziin itti namme ibiddi ilmoo namaa irratti qabsiifame. Viidiyoo waraabaa gubame ajjeefame baargama miti asitti hojjetame maal qabatu silaa namarraa dhoyfame rabbiin hin jarjaru kanaaf jiraatame rakkoo yoo maragame yooka gocha isaanii ilaahii keeti galanni.

Waan akkasiitu rakkoo argamsiise laata. Kana jiru nagaan akkamiin dhiyaata taateen bara dabree hundi isaan ammaata. Jibbaan nuuf qaban daangaa dabree fakkaata ilmoo namaa ajjeesee mataa muree baata. Ganda ofii geeffatee dhiichise maraata viidiyoo waraabaa olii gadi kaata osoo madiina ta'e reefki kabajaa qabaata waan ofii duniyaa irratti hafutti fakkaata bakka inni sun dhaqee dhaqumaaf jiraata Diinummaa sabummaa kana hunda fagaataa kana jira nageenya akkamiin jiraata bishaan dabruuf ka'ee jedhanni ammaata haal lammate jiran kanuma fakkaata guyyumaan xiqqaata deema yaanni isaanii laa'ee keetti galanni. Gochi kun nuuf ragaadha waan dura hojjetame uummata sabummaaf amantiin dhiitame seenaa bara dheeraa wanni raawwatame ammaaf gadi hin baane maletu baafame sichi qoratamuu qabatti yaadame borwaa turraa hafaa yoo har'a dagatame. Haala ummanni keenya duritti azzabame suukanneessa kufa jira awwaalame waan dur ta'eef ragaadha wannarra hojjetame boruu meedaatti maaltu akka raawwatame bakka ulamaan dhibbi meeqatti qalame dirree ummanni kumaatamnitti ajjeefame Ummanni jalan qofaa loleetti dhume kanneen harkaa miilli harmirraa cirame godaannisa seenaa taa'ee awwaalame kun yoom wallaalame akka wallaanaminii laayee keeti galanni.

Zulmiitu baay'atee samii nutti goose hongee fi mashakkaa biyya irratti buuse rabbiin hin jarjaruuf hangas nu tursiise yaa waan hojjetamuutu rabbiin gabbaase kaleessa hangarraatu seenaan gabaase zaalima ilmaan namaa dhiiga dhangalaase. Kaan ajjeesee fixee lafee lafa kuusee kaan barbaannee dhabnee bakkuma ni buuse nyaatee nu daguugee kuufee nutti yuuse ba'aa nurra kuusee dhiibnee jaallallaanii laayii keeti galanni. Namni yoo amantii hin qabne waan sodaatu bor akkamiin ta'anumaatti hin fakkaatu ardiin rabbii balloon martuu irra jiraatu. Osoo afaan qabaate waan inni dubbatu maal ba'a jedha laata waan gubbaatti taatu. Akka jarri garaa nurratti jabaatu roorroo naannoo walloo fullaggatti taatu. Waan dursaa tureef ragaan hoo dhiyaatu Dhiiga ummata nagaa jimlaan dhangalaatu manni itti gubame maatii ilmaan baatu gariin dirreetti hafee hin qabu waan nyaatu innumti mul'atu akka inni ulfaatu yoo nanni dhokate maal akka fakkaatu kanaa jiru nageenyi eessaana jiraatu martinuu borfuula rabbiitti dhiyaatu numa dhufa guyyaa waan facaase nyaatu

Namaa miti bineensi biddaan hin gubamu gubuu miti seeraan malee hin ajjeefamu. Hattaa beeyladaa yoo nyaachuuf galatamu dhorkamaadha billaa biratti hin qarfamu. Bakka siin hin agarre akka fageeffamu eeggachuun dirqamaa waan burgaafatamu. Kotte duudaan humnaa walitti hin fe'amu hidhanii rakkisuun waan akkaan dhorkamu. Hundaaf seera kaa'ee akka eeggatamu namni rabbiin beeku milkaawaa jomu dirqama waan maraa of eeggataa deemuun dirqama waan bora gaafatamu har'a of eeggachuun ilaahee keeti galanne.

Osoon dubbii kiyya xumureen dhaabbanne ergaan qabada hamsaa dagatamuu hin qabne bara dabre yeroon geebsaati lamne qabna ummata gaarii rabbitu nuu kenne wal bira dhaabbate waan rabbi isaaf kenneen. Waan qabuun gargaaree hamlee waliif kennee yaa rabbati kenniif waan fuulameen dhufnee jara walii kenneef kenni yaa rahmaani ilaahii keeti galanni. Obboleewwan ergaan kiyya sinaa ga'u warri fagoo dhiyoo martu hada ga'u ummata gaggaarii tomsa waliif ta'u kan rakkina waliitiif yaadu yaadda'u kan rahmata waliif godhu waan danda'uun

Kanneen waliif gumaachuu waan barbaachisuun dheebotaa obaasee beelaa nyaachisu hojii khayrii irratti nu haa sabachiisu waliin nu qubsiisee nu haa gammachiisu. Milkii biyya lamaa waliin nu haa dhaalchisu gamtoomsee tokkoomsee wal nu haa taasisu. Ummata gaggaarii rabbiin haa baay'isu giiba dhangaa khiraa waliin nu haa nyaachisu.

Dubbii koo xumuree akkan keessaa ba'u daammadheen gabaabsaa namuma dhaga'u ummata walii birmatu waan danda'u kunis kenna rabbiiti malee duwwaan ta'u rabbiin nu haa taasisu warratti milkaa'u warra amantii adda addaa hordofu hundaa'u dhaamsa kiyya rabbiin jaraan naaf haa ka'u. Warra amantii adda addaa hordofu hundaa'u kanneen rakkataa gargaaru waan danda'uun qophaataamiin jedhaa waanan jechuu ka'u karaa ofii jaallatura rabbi sinaa kaa'u inni argaa dhagahaadha ragaa naafa ta'u ergaan koo sin hunda bira naafa ga'u rabbiin nu haa dhaga'u raamata isaatiin ilaahi keeti gallanni.

Galaagala hin qabne ol kaa'ee tuullate warra xiqqoo kennee waan guddaa buufate rabbi nuuna jedhuunaaf jecha kuufate akka ummata gaarii taariikni dubbate ummata addunyaan bu'aarraa buufate nu taasise rabbi warra waa hubate warra bor yaadate taabbatu sanee laayii keeti galanni.